papo ndikutopaonere papo ngoti nangu panapa pakutobhowa at least dai nanditorine kana kuti petongonogara dai tongonobva but manje ish tongomirira tongoti tongogara apo kuzaza Hazvimake sense. Sha usatambe atotukwa toripo sha. Mwari.
Atete pano zvinenge tiri too desperate but eh, it's okay. Tatsvagira plan usatye. Pamberi apo atinotsvagira plan vakuzonyanya manje. asi pamwe pacho sahwira usoka dzidzo kunyarara asekuru kurongorongoodzo kuti ehe tinokwanisa Iye tinozvikwanisa. Amana kuti vana vadiki vekurara navo tinovaonapo. Savira zvotanga unotange mwana mudiki ka pamba ya handizvifarire. Ukunzava zvachitwa nasekuru mukatumi izvi. Ndazvifarira chinhu wani. Iwana mhiko yatapiwa iyi imhiko yakachipa. Iwe kuti pfungwa dai tatapiwa mhiko yekuuraya munhu tachimuona kupi. Ah, shamwari kuuraya hama kuri izi shamwari kuuraya anopenga. Oh, oh, oh.
mudza kuti hazitonhora kana musoro hazvina kana direction sha miko yatapiwa isusu yatombonetse ivana vadika vanditi tinongondine magroup hobhosha maanzi amatuke amatuke nongokanda mugroup imomoti ndotsvaga vasikana vebasa anditi 18 to 20 years ndo vasikana vandotazi vandotsvaga vasikana ava vatombochichaikisa vira unzwa vasikana vakatouya zvedu zvaita tongoda vasikana tuke tapana chakanyanya saka pamwe pacho vamai wangu vachitondisi apa ndichitoshungurudzika musoro umomo kuti toita sei wangu akatozvironga hako zvimwe zvacho unocalculator fast sahwira plus unoshandisa kambudzi ndo problem eh, ndo problem izvezvo wakuwana mari wakutenga utachi tobatikawo pamhepo tese manje kutozoti unongoshandisa kambudzi ndinozwa mari mari mari mari ndikuida ini ah asi kuti ko hanzi ndo zvatatofambira kunoku ndo chinhu wanya tatofambira kunoku chatinge takutodya mari zazii zvitaura zvekutaura kupukutwa izvi ukona izvi chi yatochinja wadrobe na zviko izvi varengenya zichi ungotangira kuchinja kasavira no tonga kusvika tapof timwe miko yonzi toona kuramba tafika imbedzo dzidzi wauzviziva Taona anga ada kutotifinhura zvake that's why akaendesa momz kurutsu anenge anenge ada kusara achitotifinhura because momz ange iri nani ka tiitira plan pamberi apo kusazvitya ah because zvanyanya guys yeah at least pakumbodiwa ka action ka something mbichana asisawira ka yewe wakundidzoti wakaendesa wako mukadzi ukandifurira kuti ndiendese wangu kumusha uko kuti iwe ikwanise kuita zvinhu izvi ndo pamba ine dhiri ka zvasingaiti ka ndikuudze ka dhiri ka mukadzi wako ariaira ava wakanyatsondigona wakatanga waendesa mukadzi kumba ka dhiri roita zvakanaka pane pasina zvokuti tiiringini asi mira ka iyoyo Asekuru uko ndawanzwa achiti zuva harifanirwe kunyura ka tisina kurara nevana vadii. Zvinhu zvitari yacho ka izvo tinopona here? Tinopona savera. Uona izvi zvichitosvika izvi izvi. Tata kutoita izvi izvi handiti right now. Tosvika kumba. Ndakutoisa tata mufoni. Ndinoisa message izvi izvi apa tomboshayika kana kana vanhu 2 kana 3 kana 4 vanoti basa rinotorida. Vemudhuze mudhuze. Votouya izvi izvi. Takutanga kutodya chi? mari tutononoka nguva tutopedza nguva anti singatendi asi pamwe pacho mari tikuida asi ei zuva roga roga zuva roga roga rakasikwa nawari injoy here
uinjoya uchibenefita injoya uchibenefita zvinhu zvine mabeneficiary hakusi kungoti ukungoita nje deka kunzi zvinhu zviri kungoenda zvidarika ayo manje apo unoti benefita mari ichipinda handi sunga ndichemuna ndingokakulita kakulita zvimwe zvinhu ka handizvifarire zvozvo handitoni No problem.
African day. Banda pinda po kudai kanda kasabuda.

Iwewo pa pazvinhu zvedu ese pakutotaura tee tinase kuwirirana but apa pakudya apa uri very slow wangu hazvifai zvisha pa pakungodya chete ndopaunenge uchikuita slow zvinhu zvese tinotene tichiwirirana
Amai we, ndonoimbosiwa kuti ndichanyura.
Ah, usadaro usadaro ndinomasa kuti

okay okay okay okay yes eh, i think kana muri vanhu vanombono mamovies mm, mainternational movies unoti mainterviews akuitwa madining mabedrooms makitchens but isusuzu suggest kuti mudining is better than those places so we choose this place kuti tiite interview ne so don't bother yourself guys feel free and okay.
yeah so eh, tichatanga eh, nekuzivana because munogona kupa matinyepera ka watune 18 uyatane 19 so tichada kuziva

Ndanga ndichikuda kubvunza kuti basa racho nara techit techitengesera kupi pai uye now it's a salary. Okay okay okay ah that one is not a problem eh Mr Peter can help you on that so Mr Peter talk back. Ah tikangoti ah harisi basa rakanyanyooma straight hana manyanyoma zvikatofamba zvakanaka munogona nekuchitobhadharwa paweek.
even per day mm. pawiki mm.
yii ibasa ripi iroro mari hanti muchamuda imari andizvo eh, toda mari eh, so togona kupea even per day per day you know eh, kana makwanisa kuti satisfy padheu redu imi munenge muchikwanisa kubhadhara per day per day really?
yeah. per day.

okay ah that one ah that one no problem eh rega tingomirira ma drinks achiuya eh ma drinks akauya so that tinenge tichinwa tichita se tichitaura because ah as you can see the what the, the temperature now eh mira
fana kashika mari akatopiwa tinotenga anhu ngiri Dzinza redhori sipanisa apa ndichase kutsvaga mushonga wemakonzo urimo mumba umu chichichi aiwa aiwa aiwa zve ko ko izvi zva ko izvi zvazova neebhizi ingwati andanaso aura plan right mwana urasika papi chimbokura vawaiziva ndichitsvaga pia zvikona kuti mushonga wacho urimo wagarisa umbovauraya ibhinongo varwarisa zvematumisa asi tinonotenga va Iri tera tera manje vanozosvika katiri panapa tsaka notenga. Ski vanotenga ndikanosa nesitsvaga kamunhu nekirikina. Kitchen unit unit mandakarongedza rongedza. Right, please chikana kana tona auna power ito chingo fitse. Kitchen action is.
Ore bu. So eh guys here.
funga musikana yako nyumba makuya eh, tichiti akamirira musikana kuti achiuya ndiri eh, ndangoti rega ndingotaura nyaya dzedu dzedze tungu dzikatakata dzokuita dzididi so eh, iwewe murungwa wacho anga ari kuzvo so ichondirusa mari yati iwe uchagara kuno woudzwa che mafambiro ayo uchange uchiita nemashandiro achange uchiita sei uchiita so eh, fufu yako yagara uno ehe handi unopaona manje ehe right eh, iwewe inini ndichange ndiri chii mulungu wako Fanta yekuti mwarira iyi wanyatsoiona kurume. Ah, naiona koma inzondora musoro uno. Tinyazotonhorera.
Wakutengesa maziwa mbeya mazitulita ne
Ndovatoo kumazuva ano ndozvaipo
so uona mimi ka eh, ndizvo ndozitaira nditi right uona basa riri panapa haasi basa rinomhonyorwadza stereki basa diki diki haa zvoti hamwa three minutes four minutes indatopedza eh, so eh, andikuda one fifty sati ungoti gagaga sevanhu vakuru Ngozi. Ndagara.
What do you mean by that? Wati unoita chero kuti uwane marani? Eya, mhuri yekumba kwedu yakatomirira ini ndoita chero. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwewe kuti uwane 150 yo pazuva unofana kurara neni. Mati?
Hanti unoda 150? Eh, 150 ndiri kuida. Eh, ndisati tingoti chacha.
Handitombotori kana nguva refu. Chacha.
Eh. Chacha.
Eh, cha cha Cha, cha. cha. Ungondifadza eh. Ah, vana Chacha ibiti chi. Usinzwisisa chacha. Kure am- amundirwadzise.
Ungoita zvi- zvimwe zvazvi. Ndokona 150 yotopinda. Ani mari ruida. Oh, Anditombotori nguva. Nguva diki diki. 150 yotopinda. ndiro basa racho
zvaitika nezoti uyo achiuya nemarefreshments and eh, chipedza umwe marefreshments tongoitawo zitaiti then mari yako unoenda kupo kana usikuda its up to you ndiri kuda yoenda uso ayo ayo ndiri kuda ndiri kuda
Yes. Cut it, it's over, darling.

Ayo takufa kaizo. Anzi nakule vanhu vatakasana navo vakafa. Kufa iwo izvo. Toita sei vanhu vangoti vafa washamwana. Pasina zvekuita. Tatungofosa. Pane mtambo. Tungorara nezvitunha. Ndinese. Kotungorara nezvitunha akuti ngetisi.

Yo, zvatori mashura nhaimi. Ah ah.
Sorry.
John. Musati sawira sawira John John John chii? John. Ndozvamunoita nhai? Ko sisongo ari kupi? Ha? Sisongo ari kupi? Musatombonepedzera kunge munhu akadzungaira vedwe. Sisongo ari kupi panapa? Ndinoda kuti vafonera. Ndinoda kuti vafonera. Because hamungatiite mashura akadai omwe. Kutochinjana chinjana kana.